Dumelang bagwera ba puku. Thutong ya lehono re ilo lebelela serato sa rena sa ntle molleng sa go ngwala ke Mashilo PM fao re ilego go lebelela ditlabelo theto goba tšona dithekiniki tše e lego gore sereti se di dirišitše go tšwetša molaetša wa sereto nyanyeng. Lempe le ge Ya lena melao ka latela. Ka thari ya kgokong la nkhunela mameno Kgetleng tša lena bokatlou ka le golela Ka ba yo mong wa di wa dirotholana faseng leno Re bona lentšoši leo ba re Goba sekafoko se seo ba re thari ya kgokong Se se laetša gore Thari ye ba mmopotšeng ka yona, Thari ke lešela le ba le dirišago go bopula ngwana ge e sa le yo monyane. Eupja ge ba bolela ka thari ya kgokong, go ra gore ga se thari feela, ba dirišitše thari ya go tia. E ka ba taba ya gore ba, ba, ba mo file thekgo le tlhokomelo ye kgolo yeo batswadi ba tshwanetše gore ba e fe ngwana wa bona, go ra re ngwana yo o gotše a hlokometšwe ka tlhokomelo ya mannete ya batswadi. Magetleng goba kgetleng tša lena bo ka tlou ka legolela. E, re bona tshwantšhanyo ka baka la gore go na le lentšuši le lona le re kgetleng tša lena bo ka tlou ka legolela. A ke re ge le gola ba go botša ba re o gole o kake tlou. Jwale ba ra re ngwana oky Ba mmoputši, ba mo hlokomela. O ra re, Ge tleng tša lena. O boputši gabotse, a hlokomelwa, gomme a gola ya ba motho yo mogolo. Ee, ke tshwantšhanyo. Ee, tirišo ya gona e dio ba taba tša gore sereti se gatelela kgopolo ya gore batswadi ba file ngwana yo tlhokomelo ya nnete gomme lehono o gotše ke motho yo mogolo. Ke yo mongwe wa dirotholana fafseng lene, ka ba yo mongwe wa bana ba go loka. Mešomo lapeng ka šoma go ya ka makgethe. Gona fa re bona kelelathalo. Kelelathalo ke ge kgopolo e tloga mothatong, mothalothetong o mongwe e fetela methalothetong ya go latela ya ka tlase. Gona fa ba re mešomo lapeng ka šoma go ya ka makgethe, pušo ke theleditše ya lena mme mmelegi. Eupša thuto ga se le mphe, thuto ga se le mphe le ntsene Kgwethekgwethe, Mahlatse la nkuna ona gore ke se be molemogi. Ka ge ke hlalosa, se se tšwelelago fa ke taba ya gore ke kelelathalo. Se se laetšwago fa, goba se se gatelelwago ke taba ya gore go laetšwa gore sereti se ile sa latela melao ya batswadi ka mokana ga yona, e bile ngwana wa go loka se be bana bale ba go seleka. E, go laetša gore, e, fa go na le lentšu šele lona ba re makgethe. Lentšu le la makgethe le ra gore ke go dira selo ka bokgwari. Ke tlhaloso ya lentšu fa. Ke hlalosetše gore re na le, e, e, kelelathalo, e lego yona thekniki. Ke ge e le gore kgopolo e fetela methalothetong ya go latela fa, kgopolo ya gore ngwana yo o gotše a latela mel, e, melao ya batswadi e tšwelela mo mothalothetong wa bo tlhano go fihla go wa bo um šupa gape gape se sengwe se e le gore ra se bona um mo mothalothetong mo temathetong ya bo raro ke gore ka nyalo le ntlemeletše ke ya tlhaka gobane ka yona ke rapeletša bophelo E bile ka yona ke imelwa ke bophelo. Re bona kelelathalo. Kgopolo ya gore sereti ga se ipshine ka lenyalo e tšwelela mo mothalothetong wa bosenyane go fihla go wa lesometee. O hlalosa gore ga a ipshine ka bophelo. Lenyalo le batswadi ba mo tsentšhitšeng go lona le dira gore a se ke a ipshina ka selo. O itshwantšha, o itshwantšha le motho yo e leng gore o kgolegong goba Yo e leng gore a ipshine ka bophelo ke no e fetša ka yona mokgwano, ke phela bja majaditala ganateng la sehlakahlaka. O ra re o phela a le tee fa e leng gore o phela a eja dijo tša baditšana, dijo tše ditala, o ra gore o phela ka merogo. Lentšu le majaditala le no laetša gore motho yo e leng gore o phela ka dijo tša bodiidi fela. Gomme Ee, o a boya o re, Hle ntle molleng ke tšweng ka difata, ke tšweleng ka ntle go yo fatafata. Lentšu le go fatafata e no ba taba tša gore o ra re le nna nke le ntlogeleng ke tšweleng ka ntle ko inyakela yo e leng gore ke wa ka, ke a mo rata, yo le mphileng yena yena ga ke sa mo nyaka ka baka la gore ke a tlhaka, o a ntlhakiša. Ga ke ipshine ka bophelo. Ntlogeleng ke tsamaeng ko nyaka o e leng gore ke tla re ke na le yena ka ipshina ka bophelo. Um ke ditlabelo-thotho tše e leng gore ke kgonne go di ntšha mo di mo seretong se. Se se bohlokwa ke taba tša gore se ka nama wa felela fa, tsa mo lebelela dikokwane tše dingwe gape-gape goba tšona dithekniki tše dingwe. Mohlala, ga ka dira sebopego sa sereto. Ee, re na le sebopego sa ka ntle le sebopego sa ka gare. Re na le maikutlo le moya o fokago. Wena sepela o itirela tšona. Ka Sepedi ba bolela, ba fela ba bolela ba re kgomo ga e ntšhe boloko ka moka. Le a tseba gore le na le barutiši. Tše ba le rutile tšona, sebopego sa ka ntle. O lebelela palomoka ya methalotheto, gore na sereto se se na le methalotheto e mekae. Ge o ka lebelela, ke sonete. Sonete e na le methalotheto e mekae? Methalotheto yeo ke e mekopana goba ke e metelele? E na le ditematheto tše kae? Le a di bona? Ke dintlha tše bohlokwa tše e leng gore o swanetše gore o di bolele ge o file potšišo ye e nyakago sebopego sa sereto. E ka no se be sereto se feela, eupša le mo go diretong ka moka tše ke fetileng go tšona, ga ke dire sebopego sa sereto. Ga ke nyake go go senyetša data, ngwana mokgalabje. Ke nyaka gore wena o tsamaye o inyakela tšona. Maikutlo, gore na wena bjale ka Mmadi wa sereto o ikwa jwang? Sereto se, sereti, ge sona se reta, se ikwa jwang? Ke dilo tše e lego gore o swanetše gore o di tlhalose. Moya o fokago. Motho yo a, a retago fa sereti, se thabile? Ga se se thabe. Ka fao go foka moya wa go kwa bohloko goba moya wa pefelo. O befetšwe ka baka la gore a ipshine ka selo. Wena o tseba gore dipotšišo tša mohu tšo di tlo tšwa, ka fao nna ga ke nyake go go tshwenya. Ke nyaka go fa dilo tše e leng gore di tlo go fa meputso, tše e lego gore gantšinyana di fela di gakantšha. Ke a leboga. Tšwelang pele go subscriber. Tšwelang pele go lebelela di-video tša rena go fihla mafelelong. Rena re tlo le direla mmereko wo boima wo e leng gore ba bantši ba o tšhaba. Re a leboga.